ברוכים הבאים די ערשטע שיעור פון תשפ ו, און די שיעור האפענטליך גייט זיין פאר יום כיפור תשפ ו, נאך ראש השנה פאר יום כיפור, סאו איך וויל דאס מאכן א ספעשל עפיסאוד, א ספעשל שיעור וואס ס'זאל זיין געירט פאר די איידיע פון תחל שנה וברכותיה, איך וויל נישט זאגן תכלה שנה וקללותיה ווייל ס'פעלט נישט אויס צו גיין דארט, און האפענטליך האט דאס געהאט א גוטע יאר תשפ ה אויך, און זיכער געווען זאכן וואס קען זיין בעסער און זאכן וואס קען זיין נאך בעסער, אבער לאמיר רעדן פון תשפ ו, תחל שנה וברכותיה, כ'וויל טרייען, איך וויל פרובירן צו ווידמענען די שיעור דיך צו העלפן אז אין די קומענדיגע יאר תשפ ו זאל נישט זיין די זעלבע יאר ווי תשפ ה נאר ס'זאל זיין אסאך אסאך בעסער און איך רעד ספעסיפיקלי לגבי זאכן וואס איז נוגע צו גוט געלט, ווען איך זאג גוט געלט מיין איך צו זאגן דו גייסט אין בית מדרש דו הערסט דרשות פון רבנים פון מגיד השיר פון וואטעווער יעדער הערט די דרשות וואס ער הערט אבער רוב פון די דרשות וואס דו הערסט איז גיערט טאוארדס עניני רוחניות און עניני תשובה וואס דאס איז זייער זייער וויכטיג צו הערן און יעדער איינער זאל זיך קענען מחבר זיין מיט די הייליגע טעג וואס אונז גיימיר יעצט אריבער די ימים נוראים מיט די הייליגע יום טוב טעג פון סוכות מיט אלעס ארום און ארום. די זאך אבער איז אז רוב מענטשן וואס זיי הערן די שירים הערן נישט די אלע דרשות אויכעט אויף עניינים וואס לאמיר עס אנרופן ענייני גשמיות, הגם אויב די הערסט שוין גענוג לאנג מיינע שירים ווייסטו אז אין מיין בוק איז ענייני גשמיות מיט ענייני רוחניות איין זאך, חזל זאגן אם אין קמח אין תורה, טוב תורה עם דרך ארץ און איך דארף נישט גיין ווייטער, אבער ענייני ממונות אויב ס'איז געטון אויף די ריכטיגע וועג איז דאס די רוחניות און א מענטש וואס האט נישט קיין העלטי גשמיות קען נישט האבן קיין העלטי רוחניות, א מענטש וואס האט נישט קיין העלטי פיינענשעל גשמיות, קיין העלטי געזונטע גוט געלט, קען נישט האבן קיין גענוג גוטע פעסטע רוחניות, אקעי? נערמאל, אייביג איז דא אויסנאמס צדיקים וואס זיי קענען חנינא בני דיילוי מקף חריבים מערב שבת לערב שבת, אבער דאס איז נישט די נארם, דאס איז די עקסעפשאן, סאו א נערמאלע מענטש דארף האבן מסודר זיינע עניני גשמיות זיין גוט געלט כדי ער זאל קענען זיין א ערליכע איד און טון די רצון השם און אויפציען א ערליכע שטוב, חתונה מאכן קינדער וכו' וכו'. סאו די זאך וואס האט מיך געטריגערט עכט צו געבן די שיעור איז געווען אפאר זאכן, אזוי ווי ס'קומט מיר אויס צו רעדן מיט מענטשן, איך באקום אימעילס פון מענטשן, קארעספאנדענס פון מענטשן, טעקסט מעסעדזש פון מענטשן, רוב מעסעדזשעס וואס איך באקום טעקסט מעסעדזשעס זענען פשוטע קוועסטשענס, טעקניקל קוועסטשענס, קענסט מסביר זיין דאס, די אפשענס מארקעט, די פיינענשעל מארקעטס, בויען א פארטפאליאו, עס פי וואי, לייף אינשורענס, דאס זענען די רוב קוועסטשענס, אבער פון פון צייט צו צייט פאלט אריין אנדערע קוועסטשענס אויך, וואס ביי די וועי, צו פרעגן א קוועסטשען פאר די שמועסן דא איז די נומבער, עיט פאר פייוו פייוו סעווען טו וואן טו וואן טו, שיק א טעקסט מעסעדזש מיט די קוועסטשען, וואויס מעילס ווערט נישט אויסגעהערט דארט סאו שיק א טעקסט מעסעדזש און בלי נדר כ'וועל טרייען ווי ווייט מעגליך מען טרייט צו טשוזן א קוועשטן יעדע וואך צו אדרעסן אדער אסאך מאל איז אזוי ווי די מאל אז איך נעם סתם א טאפיק וואס איך פיל אז ס'וויכטיג. כ'וויל מענטשענען צוויי קוועשטענס וואס כ'האב באקומען וואס דאס האט מיך כ'בין נישט זיכער, קוועשטענס אדער קאמענטס, גע? איינס איז א קאמענט און איינס איז א קוועשטען, וואס דאס האט מיך געטריגערט צו מאכן די שיעור. ביי די וועי, פאר אונז גייען ווייטער, איך גיי אנהייבן בעזר השם גלייך נאך יום טוב ארויסצושיקן לעסענס אויף די אפשענס מארקעט, מיני לעסענס, דאס מיינט קליינע לעסענס, וואס מיינט דאס, וואס מיינט יענץ, וואס דו קענסט, האסט אויך קענען פרעגן קוועשטענס וואס ס'זאל דיך וואס איז טאמער די ווילסט איך זאל אדרעסן אנדערע זאכן אין די אפשענס מארקעט אז די ווילסט באקומען די אימעילס פון דעם איז עס דארפסטו סובסקרייבן צו חיים עקסטין דאט קאם פארווערד סלעש בלאג CHAIMEKSTEIN דאט קאם פארווערד סלעש BLOG און וועסטו מער שוין באקומען די לעסענס יעדע מאל וואס סקומט ארויס עניוועי די צוויי קוועשטענס אדער קאמענטס וואס איז אריין געקומען וואס האט מיך געטריגערט צו די שמועס איז אזוי נאמבער וואן. איך רעד מיט א איד איבער גאולס און ס'האמער א געוויסע גרופ וואס מען רעדט איבער גאולס וואס די מענטשן די מעמבערס אין די גרופ ווילן אקאמפלישן א מעסטערמיינד גרופ און מען האט גערעדט ערגעץ איבער די יעצטיגע טעג האט מיר יענע איד געזאגט העלא פאר די גייסט רעדן פון גאולס מען האלט יעצט אזא צייט אין די יאר ווי מען האלט אפשר איז כדאי זיך אפצושטעלן א מינוט און סעלעברעיטן די הצלחות פון תשפ ה, אזוי זאגט מיר די איד. ווען א מענטש זאגט מיר אזא זאך, פארשטיי איך אז דער מענטש מיינט צו זאגן אין אנדערע ווערטער, אז ער האט געהאט געוויסע הצלחות אין תשפ ה און ער וויל עס שעירן, און ער וויל זיך פילן גוט פון עס, און ער וויל סעלעברעיטן, דאנקען די אייבערשטער, אדער וואטעווער יו וואנט טו קאל איט, אויף די הצלחה וואס ער האט געהאט תשפ ה. ווען איינער וואלט ווען געפילט ווי א טאטעל לוזער אז ער האט נישט געהאט גארנישט קיין הצלחה דאשי און פיי היי וואלט ער דאס נישט געזאגט. סאו האב איך אים געזאגט אדרבה דו זאגסט זייער גוט לאמיך הערן, סעלעברעיט, פאנג אן. האט ער מיר אנגעהויבן צו זאגן אז דער אייבישטער האט מיך געהאלפן תשי און פיי היי אז כ'האב געטראפן די בוק וואס דו האסט ארויסגעגעבן, די שליסל צו דיין הצלחה, וואס ביי די וועי א קאמערשל אויב דו האסט נאכנישט געקויפט די בוק קענסטו עס קויפן ביי חיים עקסטין דאט קאם פארווערד סלעש בוקס. אה, דאס קען זיין א גוטע זאך פאר דיך, דו ווילסט עפעס צו ליינען חלומות, דאס קען זיין א גוטע זאך פאר דיר צו קויפן די בוק. שוין, כ'האב געקויפט דיין בוק, און ברוך השם זייט כ'האב געקויפט די בוק, און צאלט מיר יעצט ווען איך רעד יעצט, בערך נײַן חדשים נאכדעם וואס די בוק איז ארויסגעקומען, און זייט כ'האב געקויפט די בוק ברוך השם כ'האב אקאונטס פאר אלע מיינע קינדער פאר חתונה מאכן, ברוך השם כ'האב אקאונטס פאר מיין ריטייערמענט אויפגעסעט, כ'האב א אקאונט אויפגעסעט פאר א עמערדזשענסי פאנד, און ער פאנגט מיר אן אויסצורעכענען וואו זיין געלט איז אינוועסטעד, וויאזוי ס'איז אינוועסטעד, און אלעס א דאנק ווייל כ'האב געליינט די בוק, סאו מיין גרעסטע הצלחה וואס כ'האב געהאט אין גוט געלט און עניני גשמיות תשי ם פי ה איז געווען אז כ'האב געטראפן די בוק און כ'האב גענומען עקשן פאר עס, אקעי ביי די וועי מזל טוב קאנגראטולעישאנס אז דאס איז געטון, ווייל זייער אסאך מענטשן נעמען און טרעפן אזא באק און זיי נעמען נישט קיין עקשן אויף עס, אדער יא ס'וועט שוין נעקסטעס יאר וועט מען שוין עפעס טון, און ער האט יא גענומען עקשן, ס'קומט זיך אים א גרויסע מזל טוב פאר דעם אז ער האט גענומען די עקשן, און אלעס איי גיוו מיי העטס אף טו הים, איך געב אים אסאך קרעדיט, און ברוך השם ער האט עס געטון. סאו אונז האמיר סעלעברעיטעד פון דעם, אונז האמיר גערעדט פון דעם, און ס'איז געווען עכט א גוטע פילינג, סיי פאר מיך צו זען אז איך האב ברוך השם געהאט די זכיה צו האבן א חלק אין די יו ט'ס הצלחה אין די לאנג טערם, און איך האב א לעצטנס א נייע theme וואס איך טראכט אייביג און איך רעד אייביג פון דעם, וואס איז דאס וואס איך טוה דא? איך רעד דא אויף די גוט געלט פראגראם. וואס איז, צו וועם רעד איך? איך ווייס אז ס'איז דא טויזענטער מענטשן וואס הערן דאס אויס, איך ווייס אז סאך פון די אלע מענטשן זענען נאך נישט מצליח, איך ווייס אז סאך פון די מענטשן זענען שוין מצליח אזוי ווי צו האבן פרנסה, די בעיסיק מינימום פרנסה, און איך ווייס אז סאך מענטשן וואס זענען מצליח אז זיי מאכן מער ווי זייער פרנסה, און ס'דא אפילו מענטשן וואס זענען בעל בתיש, זיי מאכן סאך מער ווי די פרנסה. סאו די מענטשן וואס מאכן סאך מער ברוך השם אז מענטשן נעמען עקשאן און זיי פאנגען אן אוועקצולייגן געלט אויפסעטן פראגרעמס פאר די אלע זאכן, די מענטשן וואס זיי מאכן מער ווי זיי דארפן אבער נישט אויף א גרויסע פארנעם טרייען אויך צו לעבן מער אין א בודזשעט און לייגן אוועק געלט, די מענטשן וואס זיי האבן נאך נישט גענוג אויף צו דעקן זייער לעבן אדער זיי זענען נאך אין א סטעידזש וואס זיי האבן נאך בכלל נישט אנגעהויבן זייער לעבן, איך ווייס אסאך אזעלכע הערן אויך אויס די שמועסן, די אלע מענטשן זענען נאכנישט אין די פלאץ, און די מענטשן דער אייבערשטער זאל העלפן זיי זאלן אנקומען ווי שנעלער אין די פלאץ, און די שמועס איז אויך פאר זיי געמאכט געווארן זייער שטארק, אבער מיין עיקר פאוקוס, ווען איך וויל זאגן אזוי ווי מיין theme, וואס איז די theme וואס איך טריי צו פאוקוסן איז, אז מענטשן וואס זענען אנשים מוצלחים זאלן בעזר השם קענען האבן לאנג טערם סוקסעס, זיי זאלן קענען אריין לאקן זייער הצלחה פאר די לאנג טערם, ווייל אנפארטשענעטלי איז דא זייער אסאך מענטשן וואס זיי האבן שארט טערם סוקסעס, מינינג ווילאנג זיי זענען יונג און זיי האבן די כוחות און זיי האבן די ענערדזשי מאכן זיי א שיין פרנסה, און נאכדעם ליידער ליידער האבן זיי נישט גארנישט, נישט צו חתונה מאכן, נישט פאר ריטייערמענט, נישט נישט פאר די פיוטשער זאכן וואס מען דארף האבן אין לעבן, און דאס איז א זאך וואס בדרך הטבע פעלט נישט אויס דאס זאל געשען, אוודאי דער אייבערשטער פירט די וועלט און אויב כ'קען רעדן צו דיר פון דא ביז איך ווייס ווי און דו עסט נישט אויסהערן און דאס נאך אלץ גיין לעבן א הפקר'דיגע לעבן פון אינסטענט גרעטיפיקעשאן, כ'מוז אלעס יעצט האבן, כ'מוז אלעס, איך דארף יעצט די לאקזשערי מוז איך עס יעצט האבן, איך מוז האבן די טייערסטע קאר, איך מוז פארן פירסט קלעס, איך מוז פארן אין די קאנטרי, איך מוז דאס און איך מוז יענץ, צו די מענטשן וועל איך גארנישט אויפטון, און דער אייבערשטער זאל זיי העלפן, שומר את פסעיהם השם, אבער פאר די מענטשן וואס זענען יא אחריות'דיג, צו די מענטשן רעד איך בעיקר, און ברוך השם אז מען זעט א שטארקע שינוי לטובה. כ'וויל אבער בעיקר פאוקוסן די שמועס אויף די אנדערע מענטשן אויך וואס זיי זענען נאכנישט דארט אז זיי מאכן שיין פרנסה, פאר איך גיי ווייטער לאמיך דיר מענטשען די צווייטע קוועשטען, די ערשטע איז געווען מער א קאמענט פון סעלעברעישען, די צווייטע איז א קוועשטען, די קוועשטען איז געווען אזוי, חיים כ'האב געמאכט א חשבון מיט קאמפאונד אינטרעסט קאלקולעיטער, און ווער ס'ווייסט נישט וואס ס'מיינט איז ס'איז א וועג וויאזוי מען קען אויסרעכענען וויפיל געלט וואקסט אויף געלט במשך פון די יארן, אויב דו ווייסט וויפיל געלט דו לייגסט אוועק וויפיל די אינטרעסט ס'קען וואקסן, און די געלט וואקסט אויף די אינטערעסט אויף די אינטערעסט אויף די אינטערעסט וויפיל קענסטו אנקומען? און איך האב געזען עפעס א גוזמא'דיגע נאמבער אויב איך גיי טון דאס און דאס פאר די נעקסטע דרײַסיק יאר, ווילסט מיר זאגן אז דאס איז אמת? ס'קען טאקע אזוי ארבעטן? און אויב יא, ווי זענען די אלע מענטשן וואס איך זעה זייער איך וויל זען זייער הצלחה, ווי זע איך זעה נישט אז זיי האבן די איך זעה נישט מענטשן וואס זענען אנגעקומען צו דעם, אקעי דאס איז די קאמענט וואס די איד האט מיר געזאגט. און עס האט מיר אויסגעזען כאילו עפעס א געוויסע מין סטעיטמענט פון טו גוד טו בי טרו. אקעי סאו דאס איז די נקודות וואס איך וויל דא אויסשמועסן. סאו דער אייבערשטער העלף מיך זאל האבן די ריכטיגע ווערטער איך זאל עס קענען לייגן אין א גוטע סדר. איך וויל דא אפאר זאכן אויסשמועסן. נאמבער וואן, נקודה נאמבער וואן. דו האסט א געוויסע מיינדסעט, ווען איך זאג דו מיין איך דו. די מיינדסעט וואס דו האסט איז א מיינדסעט וואס האט זיך געטוישט פון די מיינדסעט וואס דו האסט געהאט אפאר יאר צוריק צו אפשר אפילו אפאר חדשים צוריק. כ'ווייס נישט פונקטליך אין דיין סיטואשען וואס די מיינדסעט איז געווען דעמאלטס און וואס איז יעצט, אבער לאמיר טראכטן צוזאמען, למשל, איך געדענק ווען איך בין געווען א בחור איז כ'האב אנגעקוקט הונדערט דאלער, wow! הונדערט דאלער איז זייער אסאך געלט. יעצט, פארשטייט זיך, הונדערט דאלער דעמאלטס איז נישט די זעלבע זאך ווי הונדערט דאלער היינט, אבער אפילו ווען ס'וואלט געווען אזויווי דריי פיר פינף הונדערט דאלער היינט, איז אויך נישט די זעלבע חשיבות ביי מיך היינט הונדערט דאלער וואס הונדערט דאלער האט געהאט ביי מיך ווען איך בין געווען א בחור. כ'זאג עס נישט אויף לטובה אדער אויף לרע, כ'ברענג נאר ארויס אזויווי איך בין געוואקסן, אזויווי כ'בין געווארן מער א איך האב געבויט ברוך השם, געלויבט די הייליגע באשעפער מיין משפחה, איך האב געהאט אסאך הוצאות, און כ'האב אסאך הוצאות, איך דארף אויסהאלטן מיין משפחה, איך דארף צאלן שכר לימוד, איך דארף חתונה מאכן קינדער, איך דארף א הויז וואס איך דארף היינט האבן איז נישט די זעלבע הויז וואס כ'האב געדארפט האבן ווען כ'האב חתונה געהאט, איך דארף האבן א גרעסערע דירה, סאו די הוצאות וואקסן אויף אזא וועג אז ס'קומט אויס הונדערט דאלער איז א קליינע שפיי אין וואסער קעגן די גרויסע פיקטשער פון מיין פיינענשעל סיטועשן היינט, פון מיין פארנעם וואס איך דארף היינט האבן געלט. סאו אטאמאטיש די הכנסות מוזן ווערן מער אוטומאטיש די הוצאות זענען מער איז דאס זייער א קליינע פערסענט פון די הוצאות ממילא קומט אויס אז די הונדערט דאלער האט נישט די זעלבע חשיבות היינט ווי ס'האט געהאט אלס בחור ווען איך בין געווען א בחור אן קיין הכנסות wow הונדערט דאלער וואס קענסטו אלס טון מיט די הונדערט דאלער וואס הייסט וואס וואס דארף א בחור טון זיך א לימוד ווערט געצאלט פון מיין טאטע די די מער ווייניגער בעיסיק הוצאות ווערט געצאלט פון מיין טאטע סאו די הונדערט דאלער איז א ריזיגע סכום געלט די ווערסט עלטער ווערט עס ווערט און אזוי ווייטער ווערט עס טויזענט דאלער און נאכדעם פאר איינעם איז עס צען טויזענט דאלער. די מענטש וואס פרעגט מיך די קוועשטענס ס'קען אפילו נישט זיין אז מענטשן זאלן האבן אזא הצלחה, די סיבה פארוואס ער זאגט עס איז ווייל ער קומט מיט די מיינדסעט וואס ער האט יעצט, איך האב אים מסביר געווען, טריי צו טראכטן אביסל די מיינדסעט וואס דו האסט געהאט אפאר יאר צוריק און די מיינדסעט וואס דו האסט יעצט און פארשטיי אז ס'איז דא נאך סאך סאך א גרעסערע מיינדסעט. ווען דו האסט א מיינדסעט פון הונדערט דאלער איז אסאך געלט ווייל דו פארדינסט נישט מער ווי דרײַ הונדערט דאלער א וואך און דו וועסט פארדינען צוויי טויזנט דאלער א וואך וועט ביי דיך הונדערט דאלער האבן א אנדערע מין חשיבות און דעמאלטס וועסטו טראכטן אקעי הונדערט דאלער א וואך פיין דאס איז צו קליין געלט זיבן, כ'מיין הונדערט דאלער איז קלאנגער, זיבן אכט הונדערט דאלער, wow דאס איז אסאך געלט, זיבן אכט הונדערט, א טויזנט דאלערדיגע דעסיזשען, ס'איז א האלבע וואך וועידזשעס, ס'איז א גרויסע דעסיזשען פאר מיר, דאס גייט זיין דיין מיינדסעט דעמאלטס, ווען דו ביסט נאך שפעטער און דו פארדינסט פינף טויזנט דאלער א וואך, איז דיין מיינדסעט אויף טויזנט דאלער, אקעי ס'איז טויזנט דאלער, דריי טויזנט דאלער איז שוין, יא דאס איז געלט. איך זאג איך פאר דעם מענטש, דו ווייסט אז ס'איז דא מענטשן וואס ביי זיי איז א מיליאן דאלער אין זייער מיינדסעט אזוי ווי ביי דיך אין דיין מיינדסעט טויזנט דאלער? ס'איז דא אזעלכע מענטשן. דו זעסט זיי נישט ווייל דו קענסט עס נישט פארשטיין אפילו. און נישט נאר דו קענסט עס נישט פארשטיין, נאר דו גייסט אפבוטשערן, דו גייסט אפהאקן, דו גייסט נישט קענען מאכן ביזנעס מיט די מענטשן אויב דו גייסט נישט קענען קומען צו די מענטשן אויף זייער פריקווענסי, אויף זייער מיינדסעט און קענען רעדן מיט זיי אויף די פלאץ ווי זיי זענען. אבער פארשטיי אז ס'איז דא אזא זאך. דו קענסט נישט יעצט פארשטיין וויאזוי ס'קען זיין א מענטש זאל קענען האבן הונדערט מיליאן דאלער עסעטס, פארשטייסט עס נישט ווייל דו ביסט נישט דארט, ביסט ווייט פון דעם, אבער איינמאל דו וועסט אנקומען וועט אויך זיין מענטשן וואס וועלן דיך נישט פארשטיין, און די עס צוריקקוקן, דיין מיינדסעט האט זיך זייער שטארק געטוישט. סאו וואס איך ברענג דא ארויס איז א נקודה וואס איז זייער זייער א וויכטיגע נקודה, מען האלט פאר א נייע יאר און א מענטש קומט צו די אייבערשטער און בעט די אייבערשטער הצלחה, קומסט אינדערהיינט די נייע יאר תשפ ו און די שטייסט און ווארטסט אז דיין הצלחה זאל אנקומען, די שאלה איז וועלכע מינע הצלחה בעטסטו די אייבערשטער? בעטסטו די אייבערשטער א הצלחה וואס איז לימיטעד צו די מיינדסעט אין וואס דו ביסט יעצט אריין געבינדען? אין אנדערע ווערטער למשל ביסט א בעל חוב און דו בעטסט די אייבערשטער אייבערשטער העלף מיך אז איך זאל האבן א הצלחה אז איך זאל קענען אפצאלן מיינע חובות, איך זאל נישט דארפן בארגן קיין געלט, דאס איז איין מין הצלחה. א עושר בעט נישט די הצלחה, א עושר בעט אייבערשטער געב מיך הצלחה נאך הונדערט מיליאן דאלער, נאך צען מיליאן דאלער, וואטעווער. איך מיין נישט, איך מיין נישט ארויסצוברענגען אז געלט דארף זיין דער עיקר. איך ברענג ארויס אז דיין תפילה און דיין עקספעקטעישאן, דיין בטחון מיט וואס דו ווילסט באקומען די הצלחה, געב אובאכט ס'זאל נישט זיין לימיטעד צו דיין מיינדסעט. דו ווייסט אז ס'איז דא מענטשן וואס זיי בעטן די אייבערשטער, אייבערשטער העלף מיר אז ווען איך דארף האבן געלט זאל איך האבן גרינגערהייט פון וואו צו בארגן. נעבעך, ס'איז סטופיד אז איך זאג עס אפילו. אדער העלף מיך אז ווען איך גיי נאך געלט זאלן מיר מענטשן געבן גוטע נדבות. ס'איז סטופיד אז איך זאג עס אפילו. דאס מיינט אין אנדערע ווערטער דו שלעפסט אראפ די אנלימיטעד, דער באשעפער וואס קען דיר געבן אנלימיטעד הצלחה, שלעפסט אים אראפ צו דיין יעצטיגע מיינדסעט, צו דיין יעצטיגע לימיטעישאנס, צו דיין יעצטיגע בעליף, צו דיין יעצטיגע אנדערסטענדינג, און דאס איז נישט די ריכטיגע זאך, די ריכטיגע זאך איז אז דו זאלסט אריינגיין מיט א עקספעקטעישאן פון אבאנדענס, עקספעקטעישאן פון wow, אנלימיטעד הצלחה, עקספעקטעישאן דער אייבערשטער קען מיך העלפן כפי יד השם, נישט כפי מיין לימיטעישאנס וואס איך האב, מיין לימיטינג מיינדסעט, אקעי, דאס איז זייער זייער א וויכטיגע זאך, ווען א מענטש מוטשעט זיך מיט פרנסה, א מענטש קען נישט דעקן זיין בודזשעט, רבונו של עולם העלף איך זאל קענען דעקן מיין מינימום בודזשעט, אדער קומט איינער זאגן רבונו של עולם העלף מיך אז די שכר לימוד פון די מוסדות פון מיינע קינדער זאלן מיך געבן א גוטע דיסקאונט, אדער איך זאל קענען טרעפן פאר ביליג זאכן וואס איך דארף, דאס איז דיין לימיטינג מיינדסעט. אקעי, אוודאי פארגין איך דיך צו טרעפן די בעסטע דיעלס אבער דאס איז דיין לימיטעד, בעט די אייבערשטער איך דארף הצלחה, אבאנדענס, אנלימיטעד הצלחה, העלף מיך איך זאל קענען זיין א טשענעל צו ברענגען הצלחה פאר די וועלט, ברענגען הצלחה פאר אנדערע מענטשן דורך מיר, וכו', אויב דאס איז איינס פון דיינע גאולס, באט די פוינט איז אז די מענטש וואס איז מוטשעט זיך יעצט פאר פרנסה קען דאס אויך טון, און טריי צו טראכטן אוודא צו סעלעברעיטן די סוקסעסעס וואס דער אייבערשטער האט דיך געגעבן, אבער ווייס וואס דו ווילסט אקאמפלישן, און ווייס אז ס'איז מעגליך, ביים אייבערשטן איז אלעס מעגליך, שלעפ נישט אראפ די אייבערשטער לויט דיינע לימיטינג בעליף'ס, און ביי די וועי ס'איז דא א מדרש יא אז אז ויעתר יצחק ה' לנוכח אשתו אז יצחק האט געבעטן די אייבערשטער ער וויל האבן קינדער, זאגט די מדרש אז ער האט געבעטן א תפילה עשירה, א ס ג א יתד איז א לשון פון א שירות, אויף אראמיש, א שירות, ער האט געבעטן די אייבערשטער א תפילה עשירה, וואס מיינט דאס א תפילה עשירה? א תפילה עשירה מיינט איינער וואס האט נישט קיין קינדער וואס בעט ער די אייבערשטער נארמאל, באשעפער געב מיך א קינד, אקעי נישט די קלוגסטע, נישט די גרעסטע תלמיד חכם, נישט די גרעסטע ווייס איך וואס, אבער ס'זאל זיין א געזונטע קינד און שוין. דאס בעט איינער וואס האט נישט קיין קינדער, א מענטש וואס ס'טראכט אז דער אייבערשטער קען אים געבן סאך סאך מער ווי דעם און איז נישט לימיטעד מיט מיין לימיטעישאן אז איך האב יעצט נישט קיין קינדער, זאגט אייבערשטער, קוק אזוי ווי חנה, תפלת חנה, געבעטן, נישט צו הויעך, נישט צו נידריג, נישט הער, א זרע אנשים, א מענטש'ישע מענטשן. יצחק אבינו האט געבעטן די אייבערשטער א תפילה שירה, ער איז נישט געקומען ווי איינס האט נישט קיין קינדער בעטן טומער הטוב געב מיר א קינד, ער האט אויסגעמשל'ט פאר די אייבערשטער דער גרעסטע צדיק, א יעקב אבינו דארף איך, אזוי איז געווען די תפילה פון יצחק אבינו, א תפילה שירה, וואס בעט א עושר פון די אייבערשטער? מיליאנס! וואס בעט א ארעמאן פון די אייבערשטער? נאך א שטיקל ברויט! דאס איז די תפילה השירה וואס אונז אלע קען מיר זיך קאנעקטן מיט דעם, און דער אייבערשטער העלפן ס'זאל ווערן אנגענומען יעדן איינעמ'ס תפילות, די. די נקודה וואס איך ברענג ארויס איז דא, אז דו דארפסט וויסן, דו גייסט אריין אין א נייע יאר, ניו יערס רעזעלושען רופט מען עס אויף ענגליש, דו גייסט אריין אין א נייע יאר זאלסטו וויסן אז דער אייבערשטער קען דיך ווינטשן געבן די יאר א ריזיגע ריזיגע הצלחה, סיי צו קענען אוועק לייגן געלט, סיי צו קענען מאכן פרנסה בריווח בשפע, צו קענען געבן פאר א צווייטן אויך, און לימיט עס נישט פאר זאכן וואס איז געווען לימיטינג אין די לעצטע יאר, און דאס מיינט נישט אז עס גייט קומען אלל אוו א סאדען מוצאי יום כיפור ויהי ממחרת מחרת יום הכפירים און אלעס גייט אנהייבן צו פליען, דארפסט אבער וויסן אז אויב דו גלייבסט אז דיין תפילה ווערט אנגענומען און דער אייבערשטער הערט אויס דיין תפילה, פאנג אן מיט דיין מח צו עקטן אויף די וועג. אויב ביסט נישט צופרידן אין די פלאץ וואו דו ארבעטס, אויב דו פילסט אז ס'שלעפט דיך אראפ, אויב ס'פילט אז ס'לאט דיך נישט וואקסן, עפן אויף דיינע אויגן און צי ארויס די אנטענעס און פאנג אן צו זוכן די פלעצער וואס ס'איז אוועקגעלייגט פאר דיר וואו דו קענסט יא מצליח זיין. אויב דו פילסט אז דו האסט נישט גע, דו קענסט נישט, מאכסט נישט גענוג געלט יעצט, פאנג אן צו טראכטן וועלכע מתנות האט דיך דער אייבערשטער געגעבן וואס דו קענסט מיט דעם ברענגען נאך סערוויסעס פאר נאך מענטשן, פאר קאמפאניס, פאר חברים, פאר וואטעווער, וואס דאס זאל דיר ברענגען הצלחה ווייטער דו זאלסט יא קענען זיך דורך קומען דיין בודזשעט און אזוי ווייטער, תן לחכם ויחכם עוד, דאס איז געווען מיין שיעור פאר יום כיפור וואס איז אויסגעמישט די די נייע יאר מיט תפילה מיט ראש השנה יום כיפור סוכות מיט א. נייע אנהייב צו קענען אנהייבן מיט א פעסטקייט אויף ענינים פון גוט געלט. וויל איך נאכאמאל דערמאנען, דו ווילסט באקומען די אפדעיטס פון אפשענס, גיי צו חיים עקסטין דאט קאם פארווערד סלעש בלאג און סובסקרייב דיך דארט, מיט שם נאך יום טוב גיי איך אנהייבן ארויסצושיקן אן א רעגולער בעיסיס בעזר השם בלי נדר קליינע לעסענס אויף די אפשענס מארקעט. איך ווינטש ענק אלע אן יעדער איינער וואס הערט אויס די שירעם, ביי די וועי, איך וויל אויך נעמען יעצט די אפערטונעטי, איך באקום אסאך שקויעך'ס אויף אימעיל, און איך דאנק יעדן איינעם וואס איז שעירט מיט מיך וויאזוי די שיעורים אימפעקטן אים, ווייל דאס געבט מיר חיזוק אנצוגיין, אבער איך וויל אויך דיך דאנקען און דיך זאגן שקויעך פארן אויסהערן די שיעורים און מיך געבן פידבעק, ווייל די אלע זאכן, ס'געבט מיך א מורא'דיגע גוטע פילינג, נאטינג אימפעקטס מי מאר ווי צו הערן איינער זאגט, wow חיים יו טשעינדזשד מיי לייף, חיים מיין גאנצע לעבן איז געווארן אנדערש וועגן דיר, און איך עפרישיעט אז דו געבסט מיר די פידבעק פאר דעם און דאס געבט מיר חיזוק אנצוגיין ווייטער. דער אייבערשטער זאל דיך העלפן זאלסט האבן א גמר חתימה טובה און א גוט געבענטש יאר, און א פרייליכע יום טוב, זאלסט קענען האבן דיינע פרייאריטיס ריכטיג, זאלסט קענען באמת קאנעקטן מיט די אור וואס קומט אראפ אין אזעלכע טעג, צו פארשטיין איך קליינע מענטש, מיט די קליינע ליכטיגקייט וואס איך האב, איז כ'ל א חלק אלוקי ממעל, א חלק פון די גרויסע פיקטשור, און דער אייבערשטער קען מיך שיקן אזוי סאך הצלחה, און ס'איז בכלל נישט לימיטעד צו מיינע קליינע, צו מיין קליינע קאפ, צו וואס איך מיין. כ'האב געהערט א גוטע משל פון איינעם, אנשטאט צו פילן אז איך דארף האלטן די אושען, גיב א טאנץ אריין אין די אושען, און ענדזשוי דיך אין די אושען, גיי אריין אין די אר אין סוף, און דארטן איז דא אזוי סאך הצלחה פאר דיר, און און און.